Anuanom ne adɔfoɔ, ɛnnɛ anɔpa yi nso yɛde nkyea a emu ɔden de ma mo nyinaa. Sɛnea daa munya akoma pa ne ɔdɔ de taa yɛn akyi no, ɛnnɛ nso monyɛ no saa mma yɛn. Deɛ ɛdi kan, mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa bɛsi tiri ase na yɛabɔ asɛm no so mpaeɛ ansa na yɛahyɛ dwumadie no ase. Enti baabi a wowɔ biara, si wo tiri ase ma me kakra. Yɛbɔ mpaeɛ. Tumi nyinaa Wura, Alfa ne Omega, Ahyɛaseɛ ne Awieeɛ Nyankopɔn, ɛnnɛ anɔpa yi nso yɛaba abɛtie w'asɛm no. Owura yɛ mpaebɔ no sɛ woba bɛdi dwumadie yi mu hene. Asɛm a yɛba abɛka yi nni akoma biara mu pruwisa ma wo mma ntumi nnante wɔ w'asen mu. Na sɛ asɛm no kɔ awieɛ na wo mma yɛyɛ nhyira a yɛbɛka sɛ Owurade no ayɛ. Yɛda wo ase, bɛdi hene wɔ mu, yɛwie pɛyɛ a yɛbɛka sɛ Owurade no ayɛ, adom no nti. Amen. Amen. Oh, amen.
Amen.
Baabi a wo biara gye me so amen paa. Amen. Sɛnea daa yɛyɛ no no, ɛnɛ nso yɛtoa yɛn dwumadie no so. Enti nya akoma pa na tie yɛn. Sɛnea yɛde nkwagye mmere no, ɛnnɛ nkwagye mmere nso asan aba. Ka Amen paa. Amen. Ka Amen paa.
Amen. Yɛnhyɛ, yɛn, yɛnsɛe bere no, yɛbɛhyɛ yɛn dwumadie no ase. Na ɛnnɛ no, yɛkɔka biribi afa onipa ewuo ho. Ka Amen paa. Amen. Nipa bi a ɛwɔ asase yi so no, Bible si etwa sɛ yɛyɛ dɛn? Yewu. Ka Amen. Amen. Etwa sɛ onipa biara ewu sɛ na James kae no, ɔsi etwa sɛ onipa biara ɛyɛ dɛn? Ewu. Na kwan bɛn so na mene mmienu yɛbɛfa ewu? Kwan bɛn so na owuo bɛtwe yɛn? Kwan bɛn so na yɛbɛfiri asase wei so? Kwan bɛn so na yɛn wuo bɛtwe yɛn? Ɛbɛtwe yɛn mpofirim aso? Ɛbɛtwe yɛn wɔ sɛ yɛyɛ papa anaasɛ yɛyɛ bɔne? Ɛbɛtwe yɛn sɛn? Ɛdeɛn na ɛde yɛn bɛkɔ owuo mu? Sɛn na yɛbɛyɛ ansa na owuo atumi aba? Bible sɛ ɛtwa sɛ yɛn nyinaa yɛwu. Wo a wowɔ hɔ wobɛwu, me nso a meka sɛ yi mɛwu. Na mmom sɛn na owuo bɛsi fa atwe yɛn aso? Deɛ yɛyɛ no, ɛyɛ papa na owuo bɛfa yɛn anaasɛ ɛyɛ bɔne na owuo bɛfa yɛn? Wiase a yɛaba yi deɛ, yɛbɛgya hɔ asan akɔ, na mmom yɛnhwɛ no yie na yɛamma wiase no anhye yɛn so amma owuo bi amfe mpofiri mu, aberɛ a na yɛn mmerɛ nnya nnya dɛn nsoeɛ, ka ame paa. Amen. Nti wodeɛ nsɛe berɛ, yɛnkɔ akenkan asɛm no mu, yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Romans chapter 12 verses number 2, yɛnhwɛ deɛ Onyankopɔn kyerɛɛ hɔ nom. Wiase a yɛaba yi yɛ amanfrafoɔ sɛnea last week yɛmaa wote aseɛ no, enti wiase yi deɛ yɛbɛgya hɔ akɔ, na mmom yɛnhwɛ no yie. Sɛnea etutu anammɔn ne ade no, momma yɛnhwɛ ne nsiesie sɛnea ɛbɛyɛ a owuo no a Bible ahyɛ ato wɔn mene wɔn mmienu no, yɛremma yɛn ani nnye wiase akɔnnɔ ne wiase anigye bi ho sɛnea ɛbɛyɛ a owuo no mmɛto yɛn mpofiri mu. Enti, Afrikafoɔ no bi a wɔmfa yɛn nkɔ Romans 12. Yɛbɛfa yɛn asɛmpɛ no afiri Roma nwoma mhm. ti du mmienu kyekyɛmu mmienu na ɔsɛ. Kenkan ma me.
Na Na mo nyɛ mo ho te sɛ wiase. Ɔse na mo nyɛ mo ho sɛ wiase yi ka ame paa. Amen. Me no mmienu bible se ma yɛ nye yɛ ho sɛ dɛn wiase yi. Saa ne sɛ last week ma akyɛ sɛ sɛ yɛyɛ amanfrafo wɔ asase yi so enti no yɛbɛtwam akɔ na mmom sɛnea yɛaba yi ne anya ho sɛ yɛyɛ wiase yi ka ame paa. Saa ne sɛ wiase kuta n'anigyeɛ nko enti me no mmienu si anhwɛ ne yie a yɛbɛdi wiase no anigye akyi. na owuo abɛto yɛn mpofirim mu. Papa no de yɛn nkwa ahyɛ yɛn nsa. Enti sɛn na wobɛtutu w'anammɔn no na ɛbɛkyerɛ wo kyɛ a wobɛkyɛ wɔ asase yi so? Sɛn na wobɛbɔ wo bra no na ɛbɛkyerɛ wo kyɛ a wobɛyɛ dɛn? Wobɛkyɛ wɔ asase yi so. Enti nnipa binom wɔ hɔnom a, wɔwo mpofirim mu, wɔwo nkwadaa-bere mu. Obi nso tumi nyin kyɛ paa. Aso yɛabisa yɛn ho sɛ, ɛdeɛn nti na nnipa binom tumi nyin kyɛ, na ɛdeɛn nso nti na nnipa binom wu ntɛm? Saa ade no deɛ, Akristofoɔ agyidifo a yɛaba nnansa yi, yɛn mu si a ɛhu saa ade no. Na mmom mepɛ sɛ wotwe w'adwene si so sɛ, asase a yɛaba so yi, biribiara nsi kwa. Biribiara wɔ ne sei nti a ɛyɛ dɛn? Esi. Enti sɛ obi wu mpofirem a, ɛwɔ sɛ obisa ne ho sɛ, Ɛdeɛn na ekum no? Ɛnna obi nso kyɛe wɔ asase yi so a, ɛwɔ sɛ yebisa yɛn ho sɛ, Ɛdeɛn na ama asomasi wayɛ dɛn? Wakyɛ. Tete no, na wɔtumi nyi kyɛ yiye. Yebisa yɛn ho sɛ, Deɛn nti? Wɔn abrabɔ pa ne wɔn koroyɛ, ɔdɔ a na ɛwɔ wɔn mu nti, etumi tena ase yɛ dɛn? Kyɛ. Nanso nnɛ yɛhwɛ wiase a yɛaba yi a, Nipa wu mpofra mu kɛkɛ twenty six na owu twenty years eighteen years sixteen fifteen na wayɛ dɛn owu yɛmu sɛ ɛho sɛ ɛdi ɛnti ebinom de wiase akɔ no akyi ebinom wiase anigye bi nti na ma wɔn yɛ dɛn ɛma wɔn ewu saa ade no deɛ nipa yɛnhwɛ ti baibu si yɛnhwɛ ewiase ne n'akɔ no ka ame paa ma yɛn nyɛ ho sɛ ewiase yi san sɛ wiase a yɛabɛtu deɛ akɔ no wɔm anigye wɔm wiase ɛyɛ dɛ yie na mmom sɛ wɔanhwɛ ne yie a Wiase bɛfom wo. Woanhwɛ no yie a wonyɛ dɛn? Wonku wo. Ka Amen ma me paa. Amen. Woanhwɛ no yie a wonyɛ dɛn? Wonku wo. Yi sei nti yɛn nkwa a ɛkutaa yi, ɛberɛ bi ɛbɛsan akɔ baabi a ɛyɛ dɛn? Ɛfiri baeɛ. Wei na sɛ woanhwɛ a wobɛyera wɔ asase so. Sɛdeɛ yɛde aba wiase yi deɛ yɛbɛbɔ yɛn bra sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata. Adwuma bi na yɛreba abɛyɛ, na mmom ewuo gyina hɔ ma onipa biara, sɛ etwa sɛ bere du a onipa biara yɛ dɛn? Ewu firi asase so. Na owuo no, ɛbɛto wo sɛn? Na wowu a wowuo akyi no, wokɔ ahe? Wowu a wowuo no akyi no, ɛdɛn na ɛbɛsi? Ebinom taa ka sɛ, Wowu a na ayɛ dɛn? Na asa. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, wowu a na ɛnyɛ dɛn? Ɛnsaeɛ. Sane sɛ, wowu a atemmuo bi yɛ dɛn? wɔ hɔ ma me ne wo mmienu. Wowu a, ansa na wokɔbu wo ho atɛn. Wokenkan Matthew 24 no hɔ baabi a, ɔse na ɔbɛma nnwanten no agyina faako, na wama apete kunu no nso agyina faako. Na wɔka kyerɛ wɔn nifa ne bankum no sɛ, Monnim, mennim mo, mo a moyɛ deɛ ɛnyɛ dɛn? Ɛntene. Aso wopɛ sɛ woyɛ ɔn a ɛka ɔ, saa nkurɔfo no a ɛyɛ deɛ ɛntene no ho anaa? Daabi, yɛmpɛ no saa. Ne saa nti, ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn abrabɔ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata. Ɛwɔ sɛ yɛtu wiase no n'anigye ne n'akɔnnɔ dɛn? Twene. Woanndi akyire a, W'abrabɔ bɛwiawie. Woanndi akyerɛ a, papa no ɛberɛ a wahyɛ maa no ɛbɛto wo sɛdeɛ ɛte pɛpɛɛpɛ. Enti sɛ ɔma wo eighty years, seventy years sɛdeɛ yɛka no a, wobɛtwa no pɛpɛɛpɛ ansa na wawu. Na mmom sɛ yɛanhwɛ a, na wiase anigyeɛ no ayɛ dɛ yi ate yɛn mmerɛ no so. Yɛnhwɛ ɛ ɛ ayi bi wɔ hanom, papa bi na ɛsoo daeɛ anaa no bi. Na berɛ a papa no soo daeɛ no, deɛ ɔhuiɛ ara ne sɛ gyata bi yɛ dɛ yi di n'akyi. Yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha, gyata no dii n'akyi ara ma papa no dwaneeɛ ara, na deɛ ɔnyaaeɛ ne dua. Enti ɔkɔfow dua no kɔtenaa dua no so, na bere a ɔnenam dua no so, onyaa dua no branches no baako yɛɛ dɛn? Ɛkɔtenaa so. Ka amen paa. Enti ɔkɔtenaa so, na wafiri sɛ wayɛ dɛn? Wawie. Bere a papa no tenaa branches no so no, ohuu sɛ akuraa mmienu bi reyɛ dɛn? Rewe dua no a ɔyɛ dɛn? Ɔte so no so. Akuraa no baako yɛ fitaa na baako yɛ dɛn? Ɛyɛ tuntum. Enti papa no yɛɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛpɛ branches foforo bi ayɛ dɛn? Akɔtena so. Hwɛ nipa o, ɔbɛpɛ branches foforɔ bi ayɛ dɛn akɔtena so. Na berɛ a ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔɔ make attempt sɛ ɔɔkɔ different branches no, ɔhui sɛ awuo bi wɔ dua no so a na ɛyɛ dɛn ɛresoso gu fam. Nti ɔyɛ sɛ o, oh, ma me ntɛsti nhwɛ sɛ ɛdeɛn na ɛyɛ dɛn ɛresoso yi. Na berɛ a ɔde ne nsa kaeɛ, ɛde ne tɛkyerɛma kaeɛ no, ɔhui sɛ ɛyɛ dɛn, ɛyɛ dɛ. Nti no ne werɛ fii sɛ dua no ɔte so no, akura no yɛ dɛn ɛrewe. N'adwene firi ne ho so. Enti ɔyɛɛ sɛ deɛ Maame ɛntɛsti wɔ yi, ɔde ne tɛkyerɛma sɔɔ woɔ no taferee ɛsiane sɛ na ɛyɛ dɛn? Na ɛyɛ dɛ. Ɔtaferee, taferee, taferee, taferee, na berɛ a n'ani baa ne ho so no, ɛwoɔ no yɛɛ dɛn? Ɛtwaeɛ. Na berɛ a ɛwoɔ no twaeɛ no, ɔhuu sɛ nkuraa no ayɛ dɛn? Awe dua no awie. Enti ɔyɛɛ sɛ ɛnneɛ, afei deɛ mebɛyɛ dɛn? Mebɛkɔ dua foforɔ so. Saa time no, na ɛyɛ late, na akuraa no awewe no awie. Enti deɛ ɔhuiɛ ara ne sɛ, ɔfiri soro na ɔyɛ dɛn? Ɔreba fam. Ka Amen paa. Ka Amen paa. Saa na nnipa yɛte wɔ abrabɔ yi mu. Nipa no gyina hɔ ma me ne wo mmienu. Na berɛ a ɔso daeɛ no, ɔso hunu sɛ gyata bi yɛ dɛn di n'akyi. Gyata no gyina hɔ ma owuo a me ne wo mmienu yɛbɛwu. Onipa biara no owuo di w'akyi. Yɛwo wo to hɔ nyaa na owuo asaate yɛ dɛn ɛredi w'akyi. Enti berɛ a ɔredwane no, ɔdwane kɔhuu dua bi a ɔyɛ dɛn ɔfoeɛ. Dua no gyina hɔ ma wiase. Ka Ame paa. Dua no gyina hɔ ma dɛn? Wiase yi. Branches no a na ɛwɔ hɔ no gyina hɔ ma yɛn nkwa. Wobɛtumi anam wiase yi akyɛ, na mmom sɛ woanhwɛ no yie a, apete kura anaasɛ nkura mmienu, tuntum ne fitaa no, gyina hɔ ma adekyeeɛ ne dɛn? Adesaeɛ. Ka Ame paa. Enti aberɛ biara no, A Nkura no awie no, na adeɛ rekye na adeɛ yɛ dɛn? Ɛresa. Aberɛ biara a adeɛ rekye na adeɛ resa no, na wo berɛ no reyɛ dɛn? Ɛrekɔ. Ka ame paa. Na wo berɛ no reyɛ dɛn? Ɛrekɔ. Ɛwoɔ no a akoa no maa no yɛɛ ne dɛ de ne tɛkyerɛma sosɔeɛ no gyina hɔ ma wiase anigyeɛ ne wiase akɔnnɔ. Ka ame paa. Wei na ebinom di akyire. Yɛama ɛwoɔ no ayɛ dɛ too much. Sɛ abrabɔ a yɛrebɔ yi, Yɛde yɛn nkwa no ama yɛn, na mmom yɛama wiase woɔ no, wiase anigye no ahye yɛn so. Obi wɔ hɔnom a n'ani gye wɔ wiase yi adwamammɔ ka ame paa. Enti abrabɔ a ɔwɔ yi, adwamammɔ no adidi ne mu to the extent sɛ, sɛ wammɔ adwaman no a, ɔnhu deɛ ɔnyɛ ne ho ka ame paa. Enti aberɛ biara no n'ani gye adwamammɔ ho. Obi awo awoɔ no gyina hɔ ma korɔno, obi awoɔ no gyina hɔ ma nyinsatuguo, obi woɔ no gyina hɔ ma adutoɔ, obi woɔ no gyina hɔ ma abosomsom. Ka ame paa. Amen. Enti ɛmɛ yɛn wura fi sɛ aso saa de wei ɛde yɛbɛkɔ owuom ka ame paa. Amen. Ɛyɛ bɔne ɛwɔ asase yi so. Saa ne sɛ sɛ wotu aduro, wobɔ adwaman, wobɔ korɔno, wonom nsa, woyi nyinsɛn tu gu hyi hwii ne saa nneɛma no a ɛyɛ bɔne ka ame paa. Na deɛ na Bible ka according to Romans chapter 6 verse 23 Bible kan bi bi hɔ yɛnhwɛ adeɛ bi a Bible ka wɔ Romans 6 23 Bible kan bi bi hɔ enti na ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ wiase adeɛ bi a yɛwɔ yɛyɛ wɔ asase so biara no Ɛde yɛbɛkɔ baabi. Anyɛ papa a, ɛbɛyɛ bɔne. Kaa me paa. Enti dua yi a yɛwɔ so yi ne wiase a yɛwɔ yi, momma yɛnhu sɛ yɛwɔ chance sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛbɔ yɛn bra. Yɛwɔ chance sɛ yɛkyɛ wɔ asase yi so. Wi, dua no a na akoa no wɔ so no, na nka ɔwɔ chance sɛ nka ɔforo kɔ dua foforɔ so. So ate aseɛ? Nanso ɛnam ɛwoɔ no ne dɛ Enti, ne werɛ yɛɛ dɛn? Efii ne ho so. Ɛma ɛno no yɛɛ no dɛ too much sɛ ne kra a na ekuta no no, ne werɛ fiiɛ. Sɛ anka ɔbɛforo akɔ baabi, anka ɔnya abotare mpo na ɔforoeɛ a, anka ɔba akɔtow wɔ no yɛ dɛn? Wɔ dua no nko mu, na anka wanya ne nyinaa. Nanso nam ketewa bi a ɛsosɔ guu n'anom maa no yɛɛ no dɛ nti, ne werɛ fii ne ho. Ka Ame paa. W'abia kenkan ma me Romans six twenty three, ɔse dɛn? Romans chapter six verse twenty three, ɔse. Na bɔne akatua ne owuo. Na bɔne akatua ne dɛ. Owuo. Ka ame paa.
Ame. Akoa no a na ɔhyɛ dua no nso no, na n'adwene ne sɛ ɔretafere woɔ no, ɛnyɛ obi adeɛ, wɔnyɛ bi na ɔyɛ dɛ, ɔretafere. Na mmom n'ani baa ne ho so no, na owuo ayɛ dɛ, akye no. Ka ame paa. Ame. Ɛno na ewiase nnipa a yɛaba yi yɛdi akyiri. Yɛama ɔbrabɔne bi ahyɛ yɛn so, ayɛ yɛn dɛ. Enti obi wɔ hɔnom a ɔbɔ dwamma bi a ɛyɛ no dɛ, na mmom ne werɛ fi sɛ adwamammɔ no mu no owuo nso yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ retwɛn no. Ne werɛ fi sɛ Bible se bɔne akatua ne dɛn? Owuo. Ka ame paa. Amen. Bɔne n'akatua ne dɛn? Owuo. Enti obi wɔ hɔnom a wama wiase sika ahyɛ ne so, ayɛ anigyede ama no, wama n'ani agye ho, Obi wɔ hɔnom a, wɔama korɔno ahyɛ ne ho so. Obi wɔ hɔnom a, wɔama nyinsatuguo ahyɛ ne ho so. Wɔama no adane awuo wɔ n'abrabɔ mu. Wɔama n'ani agye saa nneɛma no ho sene ne kra no a ɛyɛ dɛn? Ɛkuta no no. Ne werɛ fi sɛ ɔkra no a ɛkuta no no, aberɛ bi bɛdu a ɔkra no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyera. Ɔkra no bɛkɔ. Bible se yɛn kra a ɛkuta no yi, yɛhu no nnɛ o, ɛnnɛ deɛ yɛhu no sɛ yɛwɔ ɔkra no. Ɛwɔ ɛteɛmu nti ɛwɔ ahoɔden, ɛho sisi ɛho so nti ɛbɔ berɛ bi a ɛnsɛ na ɛmfata, na mmom berɛ bi du a yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛsesa ɛho. Mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ saa berɛ no bɛdu no, na wonni adwensakyera biara. Ka ame paa. Enti Bible kaa asɛm bi kyerɛ according to Job 7:7, ɔkaa asɛm bi kyerɛ ɛwɔ yɛ kra na yɛkutae no a yɛhunu sɛ yɛnya no, yɛhunu sɛ ɛyɛ yɛn ara yɛn nneyɛɛ a yɛhunu sɛ ɛno ara ne ɛno ara no. Ɔkaa biribi kyerɛɛ hɔ nom. Dɛn na Bible kaeɛ? Job chapter 7 verse 7. Ɔse dɛn?
Ɔse.
Kae sɛ. Kae sɛ. Me nkwa yɛ. Onipa, kae sɛ. Me nkwa yɛ. Wo nkwa a ekuta wo yi. Yɛ mframa. Ɛyɛ mframa. Ka ame paa. Amen. Wo nkwa a ekuta wo yi yɛ dɛn? Ɛyɛ mframa. Toa so ma me kakra. Wo nkwa a ɛkuta wo yi ɛyɛ dɛn? Mframa. Ɛyɛ mframa. Mframa nso, ɛbɔ kɔ baabi a ɛyɛ dɛn? Ɛpɛ. Mframa bɛtumi atwa mu ha sisi a wobɛhu, na mmom wobɛsan ada no w'ani no na ɛnyɛ dɛn? Ɛnni hɔ bio. Saa na nnipa, yɛn nkwa no ɛteɛ. M'ani nsane nhunu papa. M'ani rensane nyɛ dɛn? Nhunu papa. Enti nnɛ deɛ, yɛn ho sisi yɛn ho so. Nnɛ deɛ, yɛn ho yɛ fɛ. Nnɛ deɛ, yɛn anim yɛ trontrom fann. Yɛwɔ body. Enti deɛ ɛhu ne sɛ, yɛyɛ a yɛne yɛyɛ a. Na mmom ma menka nkyerɛ wo sɛ, wo bɔdi no a ɛkuta wo no, w'anim no a ɛyɛ fɛ no, a wohu no sɛ ɛnnɛ deɛ ɔho yɛ fɛ no, ɔkyena bi wonhu no saa bio. Ka amen. Amen. Ɔkyena bi wonya dɛn? Wonhu no saa bio. Wo mpokua no a ɛsisi hɔ a wohu no sɛ ɛyɛ fɛ, hips no a wonya kakra a wohu no sɛ o, oh, wo a wo ne woa no, ɔkyena bi ɛnyɛ saa bio. Ka amen paa. Saa tam no na wo nkwa no ayɛ dɛn? Afiri wo nsa. Saa tam no, na adeɛ a wode nipadua no bɛyɛeɛ no, wontumi mfa nyɛ bio. Ɛnnɛ deɛ, yɛhunu sɛ yɛn ho ɔfrɛ. Ababaawa bi si so a, ɔhunu sɛ, oh, ne mpokua sisi ne ho so. Ɔwɔ body, ne ho ɔfɛ, ɔyɛ kɔkɔɔ, tuntum, fine. Ne body no tɔ so. Enti ɔbarima bi ahunu a n'ani gye ne ho, enti na ɔbɛ use body no de ayɛ dɛn? De ayɛ nneɛma bi na ɔde ne ho ahyɛ adwamammɔ mu. Ka ame paa. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, body no a ɛkuta wo no, ɛkyerɛ bi ɛbɛtwam, ɛbɛtwotwom, ɛbɛnyam, na ayɛ dada. ama obi ho a ne kɔn ntumi nyɛ dɛn ɛndɔ biom obi ho a n'ani ntumi nyɛ dɛn ɛnsɔ biom ka ame paa ka ame paa mo yɛn hwɛ ne yie san sɛ yɛn nkwa a etuta yɛ yi ɛyɛ mframa ɛnɛ deɛ yɛn tua ɔkyerɛ bi na nyɛ dɛn na ni hɔ biom ɛnɛ deɛ yɛ ho ɔkyerɛ bi na nyɛ dɛn ɛni hɔ biom na mo ma yɛn hu ni sɛ ewiase ne ne nneɛma nyinaa bɛyɛ dɛn ebetwa mu akɔ Na mmom yɛn nkwa no na ehia, yɛn kra na ɛteɛ mu no na ɛkɔ baabi, ɛno na ɛkɔbu no akonta. Enti sɛ yɛanhwɛ yie na yɛma yɛn ani bere ewiase ne ne nneɛma ho a, a maame yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛyera wɔ asase so. Wokenkan ɛyɛ Psalm 14 na verses number 11 a, ɔse sɛ obi fie animuonyam redɔɔso a mɛnyɛ dɛn? Mensuro. Ka ame paa. Amen. Obi fie ne n'animuonyam redɔɔso a mɛnyɛ dɛn? Mensuro. Ne nnɔbaeɛ ne ne nneɛma redɔɔso a nsuro. Na sɛ saa nipa no wu a, ɔmfa mu biara nyɛ dɛn? Ɛnkɔ. Ka ame paa. Amen. Bible so ɔmfa mu biara nkɔ o, na mmom ɛno na yɛn nso yɛdi akyiri, ɛnnɛ Kristofo agyidifo a yɛaba, ɛno na yɛdi akyiri. Yehowa yɛmfa biara nkɔ o. Ɔbrɛ yi a yɛrebɔ yi, Yehowa yɛmfa mu hwee nyɛ dɛn? Ɛnkɔ. Onipa bi otumi ka sɛ, sɛ minya sika nnɛ mpo na mewu a, mepɛ. Ka ame paa. Amen. Maame, wodaadaa wo kra. Sɛ nnɛ papa no ka sɛ fa me kra ma me a, papa no ka sɛ fa me home a wohome ma me a, saa tam no woyɛ dɛn? Saa tam no wobɛnu ho nso na aka akyi. Nanso nnipa tumi tena ase hwɛ sika, amanneɛ kakra bi a wokɔ mu mu na waka sɛ, sɛ nnɛ mpo menya sika na mewu a, mepɛ. Ah, maame, menka saa wate. Sane sɛ wonwui a, wonnim deɛ wobɛyɛ dɛn? Wobɛnya. Wonwui a, wonnim deɛ ɔbɛyɛ dɛn? Wobɛnya. Wobɛnya. Psalm 14 verses number 1, ɔka biribi wɔ hɔ. Ɔse, na onipa a ɔbaa awo no, ne nkwa yɛ tia, na ɔhaw dɛn? Ɔhaw ma. Nanso Awurade Nyankopɔn bɛyi no afiri wei nyinaa mu. Ka ame paa. Amen. Enti amanneɛ no a wonam mu no, ɛmfa no sɛ ɛbɛka hɔ saa o, ɛnka hɔ da biara da. Na mmom ɛberɛ bi bɛduru a, w'amanneɛ no bɛyɛ ɔseleɛ de ayɛ dɛn? de ama wo. W'amanneɛ no bɛyɛ anigyeɛ de ama wo. Ne nyinaa ne sɛ wobɛnya akoma pa na woatena ase wɔ wo gyidie mu. Ne nyinaa ne sɛ wobɛnya ɔdɔ wɔ Nyame asɛm mu. Ne nyinaa ne sɛ wobɛma Papa no akɔntrol w'abrabɔ. Ne nyinaa ne sɛ wobɛnya anigyeɛ bi wɔ N'asɛm mu. Ka Ame paa. Amen. Sɛ wokenkan Bible no baabi a, ɔse yɛmfa Awurade trenee no kane, na deɛ aka nyinaa ɔde bɛyɛ den? Ɔde bɛka ho ayɛ ma. Enti sɛ w'ani gye Nyame asɛm ho a, Deɛ aka nyinaa yɛ bonus ka ame paa. Wofa papa no kane na wotutu anamon yie, wodi ne mmara nsɛm so a, ah, ɛdɛn ne awadeɛ, ɛyɛ bonus ka ame paa. Sane sɛ bɔne nketenkete bi wɔ hɔnom a, ɛma yɛn animuonyam ntumi nyɛ dɛ mpue. Sane sɛ onipa, sɛ wopɛ awadeɛ na sɛ woantena ase ammɔ mpaeɛ antutu anamon yie na woamma obi amma ammɛpɛ awadeɛ no na woyɛ w'adwene sɛ wode rekɔyɛ adwamamma a, onipa bi ntumi mma sɛ ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛware wo. Ka ame paa. Amen. Ka ame paa. Amen. Enti no sei ana ɔsɛ yɛtu anammo na yɛhunu sɛ yɛn nkwa yi deɛ ɛbɛtwam dabi. Na mmom abrabɔ a yɛbɔ asase so yi yɛnhwɛ no yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnwu wɔ yɛn bɔne mu. Bible se ɛyɛ ya sɛ onipa bɛwu no bɔne mu. Ka ame. Amen. Wowɔ bɔne mu a ɛyɛ ya yie. Nti Bible se, deɛ nti a wakyɛ ne sɛ, anka me ne wo mmienu bɛnya adwensakyera bi, na anka me ne wo mmienu anya ɔdɔ pa bi, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnwu wɔ yɛn bɔne mu. Nanso nnɛ Akristofoɔ, yɛntie no, asɔfoɔ nso aba nka saa ade no mfa nyɛ dɛn? Ɛmfa nkyerɛ yɛn. Ana nnaadaa na wɔyɛ dɛn? Wɔdadaeɛ, wɔnka nokware no nkyerɛ yɛn. Sɛ sɔfo no ka kyerɛ wo sɛ wogyae aguamanbɔ a, obi betumi apɛ sɛ ɔpɛ aware wo a, ɔnka nkyerɛ wo? Ka Ame paa. Sɔfo nka nkyerɛ wo sɛ, sɛ wotra ase na wotutu w'anam mu yiye a, deɛ wohwehwɛ wɔ abrabɔ mu no, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ yiye ama wo? Ɔnka no saa mma wo, na mmom sɛnea ɔbɛyɛ a ɔbɛbu wo apoo na woanya wo sika bi agye a na ɔbɛka de ama wo. Ka Ame paa. Momma yɛmmɔ yɛn abrabɔ Sɛ akoa no a na ɔte dua no so no maa ɛwoɔ daadaa no no, mayɛ me wiase anigyeɛ nnaadaeɛ, mayɛ me wiase ɔbrɛ bi nnaadaeɛ, mayɛ me wiase sika, wiase cars bi, wiase anigyeɛ sika ketewa bi nnaadaeɛ, ɛmma yɛnwu wɔ yɛn bɔne mu. Ka Amen paa. Na mmom yɛntutu yɛn anammɔn yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anyin akyɛ wɔ asase yi so. na adwuma a papa no de hyɛɛ me ne wo mmienu nsa no, yɛbɛtumi atu ho anammɔn, na yɛatumi ayɛ no sɛnea ɛsɛ na ɛfata, na dabi, yɛn nso yɛnni hɔ, na yɛn nkwa no a ɛkuta yɛn yɛ mframa no, ɛtwam kɔ a, yɛn nso yɛanya akontapa bi a yɛde abu akyerɛ papa no. Maame a wotie me, monhwɛ no yie, sane sɛ papa no ɔtumi ba ɛberɛ biara, Bere a me ne wo kasa yi, ebetumi aba sɛ ɛnnɛ na papa no resane. Na sɛ nnɛ papa no sane ne mma a ɛtɔ so mmienu a, me ne wɔn mmienu yɛayɛ ready anaa? Me ne wo mmienu yɛayɛ krado anaa? Yɛansiesie yɛn ho de a, ɛnneɛ na ɛbere no ni. Wo nkwagye mmere no ni. Tutu anammɔn yie, sane sɛ ɛnnɛ na wowɔ nkwa. Ɛnnɛ na wokɔ ba. Sɛ ɔkyena bi wonni hɔnom a, wunnya adwensakyera bi. Ɔkyena bi wonni hɔ a, wuntumi ntutu anammɔn bi. Ɔkyena wokɔda na woansɔre a, wuntumi nka sɛ mihuiɛ anka. Saa tam no, na ayɛ dɛn? Na ka akyi. Wo bere no ara ni. Bere a me ne wo rekasa yi, anka wobenya koma pa na woatie, na wonhwɛ wiase anigye, wonni wiase akɔnnɔ akyi, wonhwɛ wo nnamfo bi anigye bi a wɔwɔ mu, wonhwɛ, womma w'ani mmere obi adeɛ bi a wanya ho, na wo nso wonkɔbɔ ɔbrabɔne bi, na mmom wobɛ follow deɛ Bible kyerɛ wo ne deɛ mereka kyerɛ wo yi, wobenya akoma pa na woasom yie de w'ɔdɔ asom na woatu anamo a ɛsɛ fata a, a wobɛyɛ nhyira. Ka Ame paa. Wo nso wobɛyɛ dɛn? Wobɛyɛ nhyira. Na dabi, papa no sane ne mmaeɛ ɛtɔ so mmienu a, Wo nso wonyɛ yera ba, nanso wobɛnya baabi akɔ. Wobɛnya baabi de wo kra no ayɛ dɛn? Akɔhyɛ. Ka Amen paa. Onyame ɔnhyira wo. Sane sɛ ɛbere biara no papa no tumi yɛ dɛn? Ɛba. Yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase yi mu a, biribiara nkyerɛ wo sɛ ne maɛ no abɛn. Ka Amen paa. Biribi a Bible hyɛɛ ho nkɔm biara no astate sɛ ɛyɛ dɛn? Ɛreda adi. Astate sɛ ɛreda adi. Nti mom yɛnhwɛ yie, yɛntutu yɛn anam yie, yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ a sesei onipa Wotumi wu, akwadaa tumi wu, ɔpanin tumi wu, na mmom sɛ wowu a, wo kra no, akonta bɛn na ɛrekɔgu akyerɛ papa no? Ɛno ne adeɛ a ɛhia. Ɛno ne adeɛ a ɛhia wɔ abrabɔ yi mu. Mom yɛnhwɛ no yie. Mma anigyeɛ bɔne bi nhyɛ wo kra abra ɔyi no so. Mma tebea mu amanneɛ bi nhyɛ wo so. Mma wiase anigyeɛ bi nhyɛ wo so. Obi wɔ hɔnom a ne nua obi bi ɔni bi nti na ahyɛ no so na ɔde ne ho akɔhyɛ ɔbra bi mu. Obi wɔ hɔnom a obi akɔdi barima bi akyi, ɛhye ne yie nti na ɔno nso de n'abrabɔ yɛ dɛ ɛrekɔhyɛ wo so. Mepɛ sɛ metu wo fo sɛ saa ade no nyinaa mmoa kaa me paa. Bible sɛ onyame mmere ana ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ mmere pa. Sɛ wo berɛ so a, papa no de bɛdom wo. Sɛ wo mmerɛ nsoeɛ a, nya botare na tena ase yie. Na adeɛ, kɔ so ara bɔ abrabɔ a ɛsɛ fata na fa mpaebɔ taa akyi. Na wo berɛ so a, papa no bɛyɛ no saa ara de ama wo. Ka amen paa. Onyame ɔnhyira wo na ɔnom wo. Ɛha na yɛde wo bɛsi. Akra a watie yi, ma no ntumi nya wo kra no so Kunturu ntumi mfa wo nnante. Tu ho anammɔn na nante. Ma no ntena wo tirim ne w'adwene mu. Baabi a bɛkɔ biara no, mɛnyɛ wo kakamafo. Wokɔ tebea bi mu a, m'asɛm no ntumi nkaakaa wo, sɛnea ɛbɛyɛ a daakye me ne wo mmienu yɛbɛhyiam wɔ baabi fɛ bi, na me ne wo mmienu adi ahurisie wɔ ɔsoro Ahenni hɔ. Onyame nhyira wo nuanom o. Ka Amen paa. Bere biara no, sɛnea yɛka no no, Sunday biara yɛde bɛbrɛ wo. Enti nya akoma pa, na Sunday eight o'clock biara no, woayɛ dɛn? Waba ka ame paa. Amen. Ahaa wokɔ Musuosuo TV a wo subscribe a na wa click on bell no so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ YouTube videos biara no ɛba a wo nso wobɛyɛ dɛn wobɛnya ka ame paa Amen. ka ame ma me Amen. amen Amen. oh amen Amen. amen Amen. onyame ɔnhyira wo onyame ɔnyɛ wo kɛseɛ onyame mpagya wo adom no nti amen Amen. yɛakra mu nyinaa